Ber litino Acholi tim nino dwe aryo me dwe me apar acel mwaka alip aryo ki pyeraryo wiye adek. Man latinwu Mama Francis Lumoro ma ki gum pa kwariwa obedo latela i lobo Acholi kany i telo mapat pat adek weng. An kaka Acholi Atamo ni wadong dong ki nino acel keken ma diki, en aye nino ma wan wabirwatte ki ladit lobo me winyo lok me agikki i kom lok ma en okatte kwede, lok me executive order. Actually, atamo ni lawor an akatte ki ngo ma obedo ka timme i lobo Acholi i kacokke aryo madongo ma otimme i lobo Acholi. Acokke me acel ma ladit Rwot David oneno acana otimo, ki kacokke me aryo ma ladit Rwot Apyere obedo ka timone ki i gang ma mege i laco kacokke aryo-ni weng, lawo an bene atittiwu ngo ma otimme ki iye. ni rwodi gin gukatti ki pocicon ma meggi. Rwodi pa pire gukatti ki pocicon ma meggi ni gin icung i nge ladit lobo me nenone ni executive order ma ladit lobo omiyo ki Acholi omyero ocung kit ma tye kwede. I kacokke ma acara olwongo onongo tye ni Omyera ki cwak balalo. Balalo myero gubedi. Myero dano gunen kit yo me bedo ki balalo ma ngat ma oa ki alok me kelo lok i enoni i kacokke macalo onongo en aye obedo rwot me koyo rwot oywak ywak amoyi. Awocowu bene ni rudi ma. A Gua ki i agago, Rude adek ma gua ki i agago gin gua lawang acel i kacokke pa Carani enoni gin me kwerone ni gin macalo odi ma i agago gin pe biye ni a lok ma enoni ma oywaka moyo okelo gin ka Carani a i ot-ti oti. Man aye lawo. A Lok ma an akati awacciwu, dong amito waco kit man, Atamo ni tyen acoli an apwoyowu weng i yeli ma miggu nicakki ma lok kom balanu moji i lobo acoli. An apwoyo lutela, apwoyowu Lwak ma i Acholi Komuniti mapat pat weng, jo ma gin gukwanyo karegi me cung ki Acholi, gin ma amito wacone bot wun litino Acholi makato ducu litino ma gin wan watye ka nenogi ni gin omyero ole ka tyenwa i tela ma i Acholi, atamo ni ka wubito bino ka tela, omyero kong pe wunywene, pe wunywene, pe wunywene ki ngo. Pe wunywelle ki cido, bin ma cingi leng. Awaco kit man pien i kare-ni eni-ni atamo wun wuwinyo dyerane ma an adyere. Akatti macalo ngat ma otero lobo acoli ci terane pud mitte, atamo bene wungeyo nga ma obedo marwa. Kato ma tye i District Council, wun wungeyo ngo ma en otimo i lok ada ma en ocung? Kato ma tye i Church of Uganda, wun wungeyo ngo ma en otimo? Kobedo an adugu Lubanga okela i tekwaro, wuneno kit ma en logo kwede. Ci an amito ni aleg wun litino Acholi i kare ni eni ni, ma wun Pud peya kiminiwu pojicon me tela mo keken, ento kwiri tye ka nen i komwu. Amito ni wubin ma cingwu leng. An amarowu ducu. Litino acholi weng ma kobedi gikwidi an amarogi mada. Dong aneno kare ma lawaka tye ki pojicon mo ma tye ka timme i Ker, Omera, latinna, dano maryek, injinia olanya olenge. En mukate bene ki ripot ma nyuto ni koko ma wan Acholi watye ka kok ni lim kobecini Balalo tye ka pokone i Acholi i Ker me nenone ni Acholi guye pocicongi ni gin ma Larry Bailey, olanyo lenge lawor, en okatte ni en etye ki ripot ma nyuto ni Rwot canto apire, Rwot me atyak ma tye ka telo wi rwodi pyerangwen ma gin gupokke ki kom acata. Ripotte waco ni lawor rwatte ki omin ladit lobo Jerucalem Cale ma tye ka telo. Tol gin ki ominne en, His Excellency the President of Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ni en orwatte ki General Salim Saleh i Porongo ma kimine lim mabup. Acholi, an atamo ni lokke eni ni pa General Oulanya Olenge Engineer, amito an agam kit man. Lawu, kit ma an awecciwu, Gin ma angeyo otimme en aye Minister, Honourable Minister me Northern Uganda, Honourable Kweyo Cwiny ogoyo cim ni en emito rwatte ki lwona pire ci Minister pa Gamene in pe iromo turning invitation ne. Apyero ye ento en owoto gin ki David Purkony ma tye ka konyo Jeneral Salim Caleh. Lok ma gin guloko lawor Arawaci-gu ki i ngeye, gukato woko gumako cal cal ma kone an atero ki wun bene, pien lok ka ma aloka nino ducu myero acung iye ada. Gin gumako calgi ka guket. Dong, man nyuto ngo? Nyuto ni lok ma, ah, inginia, information ma Kimini onyo iwinyo ni rwota pire ocito orwatte ki Jerucalem calo lawor i porono ni, Enoni pe lok ada. Gin ma an angeyo en aye a Jerucalem otema wany ogoyo cim bota pire i cabit ma cabitte enini me yubo rwatte ki rwatte ka rwota pire ki Jerucalem cale Le enoni otimme. Eeh minister kweyo cwiny bene okelo bene invitation ma wanyo ni lawor Salim Saleh tye ka mito rwatte ki apyere. Report respond ma apyere omiyo lawor ki kweyo cwiny en aye ni en pe ikwero rwatte ki ladit General Salim Saleh ento omyero obed inge Yub ki bino pa president. Litino Acholi, ngo muweko atye ka waco kit man? Atye ka waco kit man pien i kare ni eni ni wan macalo Acholi cwinywa tye ka cwer gin ango matye ka time i lobo Acholi. Cwinywa tye ka cwer gin ango matye ka time ki lobo Acholi muweko ka inen in ibikati ki lok mo omyero in ikati ki lok ma nongo in ingeyo ni lokke konyo Acholi, lokke tye ada. Acholi, Kong wano nino to paco ma gubedo itye ka timme i lobo Acholi. Litino Acholi, Lutela Acholi gin guriyo bot ladit lobo ni kor mo jo gitye ka nekogi, ni balero gubido bino ka mayo ngomgi. Oduro nene kigoyo ma ladit lobo tye ilira, ladit lobo

Orye odok tung bot Nyankole ma gin tye ka mayo ngom. Yoweri i ode ne oringo odwogo tung bot Acholi me nenone ni a ba Nyankole. Jowa, an aneno calo ni miti wu ni eni ma kobedo i cawa ni ka wan wa i ot tye an akony wu wun ba Nyankole ni wukwany ngom wu i lobo Acholi. Obikelu lweny matek i kin banyankole ki kacoli. Man gin ma ladit lobo tye ka neno. Ento ominne tye ka nene nongo lokke ene ni pe kit eno. Balado myero obed kacel. Coli myero ocak pwonyo bedo kacel ki Balado. Man tele ma kobedo i cawa-ni. Ludito aryo-ni kobedo gin opoko dye acoli-wu. Nao, Acholi, wun bene wutye ka neno kit ma an atye ka nenone-ni? Kobedi caro ka in inen ladit Jerucalem calle eyubbe ni enini, ma kobedi en tye-ni, pe wucalle otin, wucakke wucako yubbe nicon, kare ma en oa ki wec Nail obino opiny cingkam i lobo Acholi. Lutela ma kobedi wan watye ka kok i komgi-ni, lutela ma wan watye ka kok i komgi, he, Lutela ma woro tyeko i komgi ni lutelani dong ye kite kiyere kwede-ni pe obedo i mitiwa. Nga ma oyero lutelani? Nga ma omiyo lutela ocito ka cung pi acodi? Koko weng tye i kom Jeneral Salim Saleh ni en aye oyero acoli lutela. Kombeddi ka wakok i kom lagen, kombeddi ni laa pa acoli pe angeyo wace ni kombeddi cawa-ni Acholi nongo pe kok kit ma yam acholi kok. Acholi pe yam okok kit ma kikok i kom lagen-ni. Kit ma gin ma lagen gubedo gitye ka koko-ni, acholi winy maber, wun lutela wuwiny maber. Ka koko-ni en ada ma acholi okok-ki, kun kok bako doge i abina, lagen to nongo peko cut. Jo ma lutela macalo lagen-gi-ni, en aye obino i kare ma lalit Jerucalem calle tye opiny cing kam kanyo. Pe tye latela mo ma cing ladit Jerucalem pe obedo iye. Lutera-ni weng polle gin guo bot ladit Jerucalem, ento Jerucalem omiyogi kony wek guloyo kwi mono aye lutera ma iye acoli. Dong obedi ni lwenye eni-ni, wun wuneno kit ma lutera ocung kwede, lweny ma Museveni oero gin gubare gin i Jerucalem. Kombeddi ni pol lutela ma kiyerogi ayera gin tye ka miyi woro ki latit Jerucalem. En aye oweko kombeddi in ineno MPs tye ka polle gitye ka ringo me konyo balado mogo ma dongo wang ogwal tye ka dirogi. Giloko lakite kanyu, loko lakite kanyu calo ineno tye ka cwako acholi ento pol. kerogi pien gin mito dok i palament. Dong Yoweri kong odong ki jo mene? Obedo ladit Yoweri pole odong ki lutela colim mogo ma gin dongo ma gin tye i gavenne. En aye gin tye ka cung ki ladit lobo. Amito apwoo Minister adek me Acholi ma nino ca guteno wi wi Acholi guceto ka rwate ki ladit lobo. Ladit Chief Justice Chiga Boyo Winy Dolo, Ladit Henry Okel Oryem ki Honourable Hillary Onet Kubalo Ke, wan wapwoyo gin ma un wutimo me telo wi Acholi. Kubedi ni wan opokke, Acholi opokke legi aryo, Pol Acholi kubedi dong. Wun wungeyo kanya miti pa cwali tye iye. Miti pa cwali weng tye ni balalo a, ma nyuto ni ka iwaco ni inen kwir pa Museveni ka gin ki Calim Cele ka giwaco ni bol acol obol kwir pa Museveni gin ki General Cele nga ma loyo kwir? Iwer ni Museveni loyo kwir, loyo ominne ki kwir. Pien acwali weng gubedo ni gunyuto te mitigi ni balalo myero gu a. Man aye lweny ma omyero gubed ni record. ni i mwaka mo ladit lobo olwenyo gin kuminne, opokke gin ominne i lok kom Acholi. Omyero bidonyo i rikod. Dong, Acholi, ngo muweko awaco kit man? Awaco kit man pien latela myero cawa weng obed ka tam. In kono inen kanya ada tye iye. Ada mono tye ka kwene. Ada tye bot Jerucalem, kit ada tye bot Pojicon pa Yoeli, Liino ni jo ma gin gubedo i cawa-ni tye ka waco ni balal omyero gudongi. Mono gin tye ka lok ka awaco abol abole rom aroma ki lok pa Mao ma yam Mao onongo tye i opojicon? Ka in iporo ki lok pa Mao ma Mao ma tye i gavmen, In ibinongo ni lok pa mama ma tye i opojicon te cung pi Acholi dok oloko ki labayi lum i doge. Kit ma kome-ni mawa, Honourable Mawat loko Acholi weng wa ngeyo ni en aye ngat alok lum dong pe ki doge. Ma okato ca nongo lok ma lum pe i doge pien onongo tye ka bako wang golo pa Acholi. Atamo ni labolle ni, Aluc amaro me lok labolle. Ka inen video clip. Mama oloko ni ocar pi lok ka ngom pa Acholi i kare ma onongo en peya tye Minista of Constitutional Affair. Ogamo lok i kom balado, ogamo lok mucwiny kit ma gubedo i cawa ni Acholi tye kwede. Ento gubedo i caa rega wai ni mama okob dok elok lok lukke kit ma myero ca eloko ni te lebe dok okare. Man aye peko ma wan Acholi gubedo watye kwede. Gubedo ka in iwaco ni Ojara Mapenduzi Kit ma yam in onongo iloko kwede-ni, a dok ilub me mako wang golo pa Acholi kite ki dok ikome ki lok ki ene-ni, te lebe kare-u. He, man weng abedo ka tamone i nino me agikki, ma kobeddi i cawa ni, Acholi diki gin cito ka rwatte ki ladit lobo. Man tyen lokke ningo? Tyen lokke ni, ada, Acholi tye ki ada En aye oweko gubedo ni adagi ni eni ni gin gucung ni lok ma ladit lobo owaco ni balalo myero guar ki i lobogi ni gin icwako. Lutela eni ni ma gubedo ca wad ini neno gin gudok tung bot ladit dyang ocale ni eni lutela ma gingeyo ni ada ada pe ento watgi ocung dong. Pe pi Acoli, ento pi litinowa. Lutelani eoni ma dong gudonyo kanyeni dong tye pi gin ki pi litinogi. Man aye apokapoka ma myero an awac i kin dano aryo ma gubarre-ni, jo ma tye tung bot Jerucalem ki jo ma tye tung bot ladit lobo. Jo ma, lutela ma tye bot ladit lobo, muno en jo ma tye ka paro Acoli Acholi ma tye tung bot ladit lobo mono acholi ma tye ka paro acholi. Acholi man gubedo i niye odok tung bot Jerucalem mono acholi ma tye ka paro pi igi ki pi lityemogi. Man aye atamo ni acholi gin ma myero ngat acel acel onge. Lok ka waco ni en i nino mo ki ngati mo ocito i radio talk show Kampala, an onongo atye Kampala, Abedo ka winyo radio talk show ne ngati owoto ki video clip pa pa pa laditi eni Andrew Mender pa Andrew Mender ci oketo Andrew Monder ma tye ka yeto Museveni ma tye ka yeto tic arac ma gamente pa Museveni obedo ka timo ne ci dong owaco ni Mender

Gin dwon i igini weng ka gitye ka loko i kom mao kong iketo dwon mao macon i loko i kom rigani iketo dwon rimai iloko i kom ojara ki iketo dwon gin dwon dwon dwon dwon dwon gin ma onongo tye i opposition ci dong ineno ki gin ma gubedo i tyeni mono oromo aroma gubedo i cara ki gin ma gubedo i wan lweny ma wan watye ka lweny iye ni ci alego wun Acholi ni gubedo ni ada mo Pire bot tim ma tye ka doro ni balalo omyero gubed ma Jeneral Cale tye ka yele kedgi. Ineno bene kobedi cawani, jo mene ma tye ka doro kekelo Philip Edro from West Nile? Wun wungeyo gin ma West Nile tye ka timone i kom dano wa i apar? Kikelo pud kol, wun wungeyo gin ma kor moc dok tye ka timone. Ngo ma oweko jami ma kene-ni otimme? He, ci Acholi, ka wun wucito i Yaukiri, ka ma lok diki bedo iye, wucinen gin ma tye ka timme i Yaukiri. Acito anongo I yo kidi, tye ka ma litino anyira codi gubedo ligwara cito ki iye, ot ma kineno kom, neno kom, in ilunye weng, ineno nyuto komi, komi me moni weng, kitimo ni ni, kitimo ni ni nyang koni ineno, eh, man gin na tye ka timme. I kulu ma mon ma cito ka twomo pii iye i yo kidi, nyang koni lunyo bongo gicako lwok, labayo woro mon, eh, Dyang pa ee Acholi ka ocito oyito dyang pa Nyankole, man dyange kingolo ata man lok ka kiwaco ki ladit Jeneral Yoweri Museveni, man dyange kingolo monwa gubedo i cawa ni Nyankole tye ka buto ki monwa, gin waco ni ka in inongo adako ni waco jalo atye ka buto wek alok kodi, kodi Acholi ni kodi maraco. Wun litino Acholi ma gubedo i cawa ni wun wutye pi limi ma wutye udok Tung bot balano ma Jerucalet tye ka lweny pigi ni omyelo adit lobo ye, omyero wuwiny maber. He, wun aye atamo ni lokke eni ki ginakite eni omyero wun wunen. He, balano kobedo tye ka buto ki monwa ki anyirawa ni kodi kacoli ni myero giloko. Gin dong tye ka waco ki doggi. He, ci an agoyo duru ki man ni Acholi, Atamo ni wan wacung ki lok ada? Ee, pe tye gin mo nge obija waco ni cim madwong ma gitye ka goyo ni o kor ango amito niki woko, kor ango biniki woko ki lukke ni biniki ana wai pe. An ma aloko ni eni ni angeyo ni lukka ni pe, pe atye ka loko lok mo me turo gamente pa Yoweli, ento atye ka loko mana lok ma kono aparo kakana Acholi, pien an anyolo litino Ee, litino ni enini myero gin gumed Acholi gubed ki ngom me enini dok ceng obed gin gunywol litino enini weko an aloko obed nga ma tye ka goro Acholi weng. Ladit bawa in myero ee gamenni tye ki yub me niki woko. An awayo ee enoni dong ma ara ma naka yang adonyo i tela lokka onongo pe lokke. En lokka ni enini wun Acholi mukene odeg winyone i kare ma atye i tela I district, council, akwerogi marac, Acholi wanyo ni yin myero kineki u aciro i church of Uganda. Kara bene kikwero ni Janelle Luwum pe kimine woro, aciro acung ni mawar yin kibineki u obedo adungo i tekwaro ka waco ne no, Acholi tibu wa ni eni ni ma yang otelo kwari wa ni mito ada weki peko mawar otye awot iye ni Gua, acwali winyo, acwali nini calo in gin ma omyero gineki. Gineko aneka pien acwali dano maber en aye dano me laroroo ma neko dano. Man ka nenene an atye ka konyo kono nene apenyo nino ca we man ka nene an adok ki cage kuni ene ni onongo an pe myero kineka dong ne wa onongo yen pe myero kineki. Pe ne an atye kobedo careka dok de wun acwali pingo wuyelo baleno pingo wutimo baleno kama eneni. Mom onongo an a dano maber, dano ma myero kimine lim. Actually, atamo kare oromo ma waloko lok ada. Dong kobona tye bot rwodi, an kobeddi atye i tekwaro. Atamo rwodi wun wumoko canen ni an adok i tekwaro i twenty twenty. Onongo wun pud ayela mo pe i kinwu. Ayela mo onongo pe i kin rwodi, acara pud tye ka telo rwodi weng. Kare ma Lubanga owaca ni, Dok ikwany acoli idwok ki tekwaro, tekwaro pe jok. Rwodi dong wun wupokke, en pud wupokke i lawu maca en i 2023. Onongo dong an atye i tekwaro, dok dong an awoto i timo weng mapat pat ma migwu, kit ma Lubanga owaca obedo ka tella kwede. Ung, Amoko ni pe wuruu i Acholi pien gin ma Lubanga ocako wacca i twenty twenty ma oweko an abedo ka timo calo research ma mega me wot weng weng aneno otimme weng. Kare ma Lubanga owaco ni, Woti, ci in ibineno i moko ada ni tipo ma yam Acholi Muni obino ryemo Acholi ki iye ni tipo maber an aneno ki wanga. Amogo bene ni lok ma waco ni tipo pe i Ker Rwodi ni egini weng ma gitye ni eni ni gin tye labayo tipo. Ka gitimo jami gi mo keken bed pe abino mo pe ma gibako iye doggi pien tipo en aye doro Ker. Tipo ka calo kit ma diki ni kicetone Tin ni en ni wi otyeno inongo rwodi kacel acel ngat man tye i abila ne ka bako doge bot tipo ni ka tipo ni miyo ka tipo ni miyo miyo gum me wot miyo gum wek gin wuciti wulor lweny ci man acoli atamo ni lok ma omyero alok dong en en dong weko an abako doga bene pi wot matiki pien angeyo ada ni tipo pa kwariwa ni An atye kede aloko ma wiya tek, ka abako doga bot kalawica, kalawica winya. Dong diki un ka wucito, an alako lapii pa coli, alako lapii pa coli ni, Wan acoli Lubanga, yam in iketowa kany i ngom eni, ci imiye ki wan ni wabed iye, kwariwa obedo iye, ngom opitogi. Kobbe-gi ni, me rok ma odonyo alaro ngom kedwa ma komedi caro-ri gucoko lonyowa, komedi caro-ri gitye ka nekowa. Wan wulamo lapir pa kwariwa ni tong ma megi, plan ma megi ma gin tye kede i kom wan acoli, jami maraco ma gin guyubo me neko wan litino acoli. Wabango dogwa ni wun tibuwa, yam ka wan ocito ka lweny, wan oketo tongwa i abinawa, tong buto i nyim abina, ka odiko, wakwanyo, walamo dogwa ka wacito. Litino wan madiki gin cito, acwali madiki mapatpat ma gibuto, pe wek raa ongolgi. wek guwot ki lapii pa cwali, guwot ki lapii pa kaka, gin marac ma biruko yubo wang ceng oter ci oter, wang ceng oter ci oter, oter mabor, gin ma doko marac Ni wan litino ma wan watye ka kok pi kom ngom kwarowa ni wan lubal, dong omyero kiminiwa yat kinek woko. Ocecel ocel ci ocelo, ocecel ocelo ci ocelo, ocelo maber. A kwariwa, wun ya wumiyo tipo ni ni otel acoli do. Tipo ni ene ni wun wumiyo ki kwariwa tipo mapat pat. Diki, in ulima, in aye gwoko atyek do. Moru ka pil got ma diki gibedi ka ngeti ni, moru ka pil diki gibedi ki ngeti, moru ka pil in i got lweny do, hmm, in i got lweny do. Kony kaka ojol keyi mapapat ma diki cito, otim kica gin marac, owek wang ce ote ci ote, ote mabor coli.